Hello, nan dam cio hna maw? Phunnak ah a parmi biaruahnak kan nan ku kan nan tlaih hna. Tuni ka hawi leng cu ka hawi ṭha taktak a si lawng si lo in Laimi nih um, business lei ah kan bochan taktakmi business titik hmanh ah Lai thil ṭhanchonak lei ah kan upat i kan bochan i zapi nih kan theihmi abinu ena biak ṭhabuai he biaruahnak kan rak ngei la. a ceih lawng an ceih lengmang ko le nan hei thei peng ko la ni chio te ngot in cun ka podcast tuah ding mi pawl le idea vialte le ka logo tiang hun cu ka hei in twitter in hna tan hei ze le um le uh, zapi nih an theih lo so la khan tim um hi podcast ka tuah nak bik ruang hi chu ma hi bro nak ka tuah nak bik ruang hi chu um khi teinak a hmumi kan tila cu kan miphun ah kan miphun chung zong asilo mah pumpak in thil zeimaw a ti teinak hmu lo ong min kan ti tikah khin thil lian ngan pi lawng khin kan ruah peng na tein khi khi a hei si lem a hei si lem lo ek nangmah na dir hmun le mah le dir hmun te ceo a ong mi mi te mah minung pakhat nih an rak tonmi chungin thazaang an, an lakmi kha atu lio hi kan podcast a ngaitu pawl zong uh, harnak maw ngaihchiatnak maw silola thazaang dermi kian um kho cio cu tikah khaman tuk an zoh thlami minung hna nih nan rak tonmi thil harnak te kha le cu chung chung dah thazaang nan lak timi kha an van theih te van theih ve tikah an ca kan thazaang siseh timi khi a biapi bik hmuh a timhmi cu a si i cu chungah nan rak tonmi thil tampi zong um la chim awk ṭha mi maw chim awk ṭha lomi zong tampi va um men la cu chungah te pakhat in van thim siseh law te a hlan lio si lo le atu na ton cawmah mi zongah si kho men cu chung i na tonmi na ruah lo ningin thil a cangmi hei te ko u si mah chung in thazaang na lak in nunnak an cawnpiakmi thil pakhat te ma kan chim ve si. Ma question ka ka mu i khen ka ka ruat lo ka tu zong a khen ka hai ra ka hai ra de zai da mu ka life zai ni khen ta a a ka thlan bik e atu a hen kum som thum leng ka se chang e teacher ta ka chim de la so tu tu sai ka chim thang si lo so thang in ka sa kan rel ti la kan rel ta la e ma khen zei zei nih khin dah uh, atu ka sining tiang he ka phan ti mo ka training point po ka life training point po khin tam ti ngai e ka ro than te a he uh a big in ka ro mi te US ka rak phan he se US ro lo pin khin US ka rak phan he se ro lo pin ka te long mang na hin te hin normal hana khan cun kawlram chung ah khan uh, Hakha kan chuak cun uh, Rangkun ah kan thang uh, cun siain tin ha kan kai college kan di hnu lawng khan Laitlang he ka tlung than e tu ID rian kha ka hun thok e cun Laitlang e sining po kha ka upat hnu uh, kumkul hrang hrang in khan Laitlang he ka tlun than te ah khan ka ka ting kan tala um kan no lio caan vialte kha Laitlang ah khan uh, ka hman te han ka nuam tuk Laitlang mm -hmm. e uh, thil sining okay, environment uh, fing le tlang a minung pawl hrimhrim kha ma pawl kha uh, ka nuam tuk na ye ma ma in khan ka sato chang lai uh, ka lai fe mo lai tlang a hen su chang lai te in khan ka rak ra o ma hlana khan chun ke korame rak thang mi mino tam pi ni kan rak ra to mi ramdang ah cacawn ah kan kal lai he mah ti in kan kir than le kan ram ca rian kan tuan le tubi kha um tu kha ka rak ngai peng ko tu tanghra hrawnghrang tiang khi cu mu ina tin tanghra ti hnu in tu in khan mah laitlang e rian kha ko hun thok hnu in khan laitlang ah ka um cang lai kei cu ramdang zong kha rian he pi tlai in khan zeimaw zet kha ka va phan kum saupi va si lo na tin kha mu training te ban tu study tour te ban tu in khan ram ngan pipi le ram asian ram zong kha ka va phan hna te ah khan kai ma la ka va ka phiam mi te lai tlang a um ka du bik te mi kha se ma in khan ka thinlung a ka lak bik lai tlang he ka nuam bik mai lai zong a nikhat nikhat zong khe mo ka nuam bik ni fatin te khe ka nuam e har nak cho longre thai nak tampi khe um ko zong a khen lai tlang ka um a khen te khen ka lungri khi thei lo bik kan ti le so kha kha situation a khat ko dong hen lai tlang ah cun kan hna ngam deuh ngo ton nuam deuh ngo ja chan thla langka kan zau na in fing le tlang kan hmu tia khe ma shim shim ni khen fing le tlang nature ni khe minung tia kan dam tar tu tu kan thin nung khe ma shim shim rong a khen tuar dai po te ke tuar ke anuam deuh te khen ka ro tia khen lai tlang khen ka um chang lai te khen ka ro e ra lo pi US a ka rak phan hin ka phanh tik ah hin mah khan ka tawnmi vialte kha kan mah hlan vialte kum sawm thum in ka tawnmi vialte zeitik in tila harnak ka rak timi vialte kha rai hman an rak si lo timi kha ka fiang am he he ka life he mah hlan ah khan cun oh nung re thai caan te bantuk ka stress caan te bantuk lawng he va um ling ko na tin US ka phan hnu lawng ah hin oh har te mi he mi he paisi he mo stress te mi he mi he paisi he te mi po khe mo mentally zong se awam to ke bi tak te ka fiang he Mah ah khan cun a bik in cun minung kong ah hin a si. Minung kong ah hin mah hlan ah khan cun tu Kawlram ka rak ṭhannak ah siseh, Laitlang in ka hawile siseh, khual ka tlawnnak ah ka tlawnmi, rian ka ṭuan timi, siang ka kai timi ka hawile vialte hi ka cung ah hin an ṭha dih. Kei ka vanṭha, Pathian nih khin a ka dawt i miṭha he lawngte khi a ka ṭawnter i ka ka ngakchiat lio ka life zong khi hawi dang khi cu mi nih an rak bully te bantuk maw mi he te khin mi nih khin an cungah khin lungfahnak tuahmi khi uh, an, an rak um hna uh, um in tampi e keima ka life ka nunnak ka luar than te khi ma bantuk kha ka tong bal lo minung pakhat khan ne a ka lunga ka fahter tuk timi mu ama chung i ma bantuk kha ka rak tong bal lo e na te in atu e ma ka chimmi ma kum som thumi ka life turning point a khan uh, zetin tala uh, ka ruahchan tukmi mu ka zumh tukmi ka tlaihchan mi ema mintung minung nih khan ka ruah lo tu in khan ka cungah khan thil kha tuah te khan ma kha ka shock to ka life ke mo kum kum chung chungah voi khat nak ka tol mi khi se wow ba ban tu khe ma um kau te mi khi mo cun ka ruah lo tukmi minung si te ah khan mah nih khin a ka ka life le ka minung minung cung i ka hmuh hna dan zong khi tampi khin mah nih khin a ka thlen ema kha kha tampi ka travel ka lung ka thinlung ah khin mo ke keimah le keimah zong khi mah hlan chung vialte ah khin cun sian lei zong ah sene school kai nak lei zong ah a chuak tha te ah kan ti langmang mi he hoi le zong ne kan dawt mi he van bia group activity te ban to te zong ah khan Zatengtala camp te bantuk hna Sunday school Laimi Khrihfami he ca kan kan zatengtala kan community khi ca biakinn community deuh khi si mu mah bantuk ah khan sia siam ah te nin dawt mi te bantuk khi ka si peng te ah khin ka chung na khe mu khe a tha mi long te ka ton na te ah khin kemal le kemal zong kha o ka fim ruangah eh cun ha kaa dawh ruangah eh cu keimah khi maw ka khiu ruangah cun keimah hi pei a kan dawt ngai he timi kha a kan dawtmi vialte ha keimah ka action le aw min ka aw ka te kho ka ta kho ka mang tu kha o ka thil ti kho na ruangah o ta ka thiam ruangah siam ate ni a kan dawt te ban to an chim ka ngai ruangah a kan dawt te ban to khi maw keimah le keimah ka sining ah khan ka lung si tuk ke self esteem ke rak ngan tu kan tele ta ka ke a ngan tu in khen ka hui ka ka lungsi tuk ma hrim hrim kha himi cung zong ah khan ah mah bantuk in khan ke positive long ti ke te khen ka mu peng he mah bantuk ka si pa tiga atu ye ka timi ka ton mi minung rang a khan ja ja zai ti hin zero da ka tua mo zai thil da ka swa zai da ka tua ti in khan ka minung chu Ah thil pakhat kha kan tuan ah hin kanmah le kanmah he kan i ruat peng cu maw kanmah le kanmah kan i ruat peng i mi kha sual kan va phawt te bantuk zong kha va um ko nain a bik in cun kanmah kha keimah Ah, ruang yeah, keimah ruangah zeidah ka tuah sualmi ma um te bantuk ah khan victimize ke kan i tuah lengmang tawn Ema bantuk kong ah khan ca khi ka rel pa tun lo maw ko ceih dong kan i ceih lo maw ko hna he pakhat kha bane bia rape case te bantuk te hna domestic violence te bantuk te hna cun bane bia thil fair piak tong mi te bantuk te hna tiang kha mu victim kha blame lo ding mu kan ti lo maw ko na na ti in Kamah a tong taktakmi caah khin kamah le kamah he kan i bling. Amah a kan tuahtu bling. Mi nak in khewu kamah le kamah he kan i bling deuh e. Mah khin ha zeidah ka palh cang zeidah ka sual cang ti khin. Mah ka extreme vialte khan zor di kai mala kai ma kha ha. Zetin kan tala zei ko dah ka tuah sual timi kha ka rua de ma kha kha feeling kha ka duh lo tuk ma kha kha mo. Asi lo te zong kha ka thai ko na tin ka feeling kha ma te khan si cang e wan kha. Mah pahnih ka la he ka conflict tuk e. ena tein khan a si kho chung in khan aa ya bia hna kan ruah lengmang hna nanmah hawi le sinah zumhmi hna sinah mah i ka lungthin ka ka tuar mi ka khan sami vialte kha kan chimh hna i maw ma tein khan a cun tha ka cam baba ca ka rel e tein khan i anu e a ka fian mi cu uh keimah ka sining kha keimah kha a hlan lio biak ṭham hawi le atu biak ṭham hawi zeidah a dang timi ka zoh ṭhan te ah khan keimah le keimah kaa dannak ka thei lo ka rak um ning tein le maw mi cungah ka ṭhat ahcun ka ṭhat ning ka ṭhat lo ah le ka ṭhat lo ning ti khin ka um peng ko na tiin a hlan lio i anmah vial nih cun a kan dawt i zei ruang ah anmah vial nih cun a ka dawt lo timi vialte kha a hnuah ka compare ṭhan te ahcun okay mi hi hi cu a keimah ruang ah si lo amah Mukhamu amah an tawnmi ruangah le uh, le bantuk thil an tawn ka thei ve lo mu mu kha kha bantuk ruangah khai ma bantuk hi si timi kha uh, ka hun ra kho e ma in khen tampi kha uh, relief ka se kema kha liberate kha ka se than kema ka kema doya tana ka self esteem azor mi timi bantuk kha mu e ma bantuk kha ka se than kho e ma ti kha ka life a chon le tingin tala uh, mah nih khan tampi kha mi he ka cungah ṭhami pawl he keimah ka ṭhat ruangah le keimah maw ka fim ka thiam ruangah le tuk hi si loin kha maw amah hrimhrim an si ruangah timi kha midang cung appreciate tuah thiamnak kha mah in khan tampi ka cawn ka life ah khan maw mah ka tawnmi ruang te ah khan mah lo ah khan cu tunai ka chim bantukin keimah matik hin ka si ruangah pei ah kan dawt ko cu timi kha maw midang cungah ka theih lo ka lakah advantage na ka lak caan zong va um lai a ka dawmi hna bantuk zong kha appreciate tuah lo caan zong kha ka rak um lai na te atu ah hin cun ka zuang kan tele cha amma e ke ka chung e thil tha to ami popo kha okay mi hi cha amma an that rong ati mi kha ke mane chu zai man ka to piak than kho lo to piak than la cham than zong hi ka ba tim khi se lev lo na te in ka fiang chang ma kha kha ke ma rong a se lo amma rong ati mi ti kha ma kha ka life a cha ngan te in color ni se ka ti ko la USA ram Indiana state ah inn zuar inn cawk na duh a si ahcun real estate agent le loan officer a simi Esther Van Hnem Sung nih an bawmh khawh hna. Esther cu inn cawk inn zuar lawng si loin inn cawk tik herhmi lawng laknak vialte zong ṭha tein bawmh khawhnak license a ngeihmi a si caah theileng hal na duhmi vialte midang sinah hal hau loin amah sinah tling tein na hal khawh lai i an bawmh khawh fawn lai. Esther cu a phone number 317 476 7159 asilole a Facebook page Esther VH Sung Realtor and MLO ah chawnh khawh a si. Um, a tha tuk a ruang cu ti um, a ho pau hi um, mah process khi si avei khatnak kan tei colh le si lo le thil pakhat kan ton tik ah hlei cin ngah bantuk ka tonmi thil khi keimah ruang ah si keimah ka chanbau ruang si keimah nih mah ka rak tuah hlah ning law mah ka rak chim hlah ning law mah te khan rak dah hlah ning law cu mah te hin sing ha lo timi khi a ram tak cam na chimmi ka man tu minung khi minung sining chung chung ka mah le mah kha i kawl hmasat a ruang cu kanmah le kanmah ai thei bik kan si cu mi nak in khan cu tikah khan kanmah nih khan zeidah kan bau tinak kha kan i ruat cang cu mu i mah van tei khawhnak zong khi process ngai khi tampi caan tampi khi a lak mi khi a si mi nih na salo cu tinak men sawh zong an tei khawh mi i zung khawh sawh mi a ngah mi zong salo la nangmah zong ka nangmah pumpak ten tiah cu bantuk in caan na van lak na van lak a tu nu tu ni ha mum tuk lungfiannak lungthawn khawhnak le mah le mah van i hmuh ṭhannak kan tila cu a karlak ah na van i thlau cai tindah ka si keimah ma ka palh keimah ma ka chanbau keimah ma ka chimmi ruangah ma na van i timi vialte ka asalaw timi nangmah le nangmah na van i tonter ṭhuh ṭhan mi ka ma kha a herh ngai mi si cun a zuam zong khi i zuam bia khin ṭha le minung tam deuh kha cu tam deuh zong tang lo ma cheu khat cu ti khimin to kon ton ti kan kha victim mindset in khan um thai i derthawng thai zong kha poi ngai cu le khan tuk kha si ding se lo mah pumpak tu in khan ti a ho nih a kan chimh mi thawng hmanh le a ho nih a kan tuah piak mi thawng hmanh ai remh kho mi se lo kan len thil chung a um mi te ka khan le mah hrimhrim ni kha alam kawl i mah i thlen duhnak hmuh duhnak kan mah le kan mah i theih duhnak ding thil hrimhrim kha ngai ve ka hau le ti cun tu na van chim i mi nih kan cungah an that tik le an that lo tikah kan mah se lo timi kha mah zong khi a hmaan tuk atu bena ah min zeimaw cu ubama van lak sin rian kan ṭuan tikah khan te kan rian ṭuanmi a fel le kan ṭhat le kan rian cung i kan i zuam le silo le kan boss te hna lung kan ton si ahcun kan cungah cu an ṭhak he ko la khakha cu kanmah pumpak he khan silo in rian he le thil sining ruangah si nan nangmah an thei taktak tu minung nangmah he ai ai close bak mi te an thei di tu minung nih cun nangmah na sining ruangah khan an daw hlei la lo an daw deuh hlei la hlei la lo an daw te tak mi minung nih cun e kham tuk te te zong khan an thei te ke tha tuk la tu na van chim mi in khan mam tuk dir hmun ah um cio mi kan hawi le ca zongah khin thazaang a se tuk cio lai ti ruahchannak zong ka ngei a zumh zong ka zumh e na van chimmi chung ah khan uh, question pahnih pathum hrawng te ka van ngei na tein ka van filit ma thliu ma le ba a pakhat nak cham te ka kai chin cia le ma chu da si ti cun um atu laitlang lei na rak um lio ah khan harnak stress hei te ko si stress te kan ba fiang ta lungre theih nak ta ko o lungre theih nak thil rit nak hi kan rak tan to ko na ta nature ruang ah mo zau le kam pong kam shim shim ruang ah te tai ton khi a nuam deuh kan tei khawh deuh kan ti hna cu kan tuar khawh deuh ta ko le US ram phak tikah kha maka kha atu awai khatnak bantuk in life chungah kan harnak taktak timi kha ka van feel na ti tikah khan bena hi khatin van ti chimi chu kan na ton mi specific in mo ma ruang ma ruang ah timi ka um mo asalo le a ram sining ruang le na nunnak ai thlen ai thlen ruang ah ma si tiah na ruah

ke aa thleng taktak mi mu aa thleng physically kan mui kan mui le kan pumra zong kan thinlung zong hmuh nak hmuh tong khawh mi hmuh tong khawh lo mi ha aa thleng bak mi cama tu bantuk in nu nu hringtu nu sinak mah zong nih khan asi cun USA a minung pawl a system pi rong zong ah khin asi mah kha nu te ah khan cun ke Nu fa ngei cangmi nih khin kan hei theithiam dih ko lai natein fa ngei rih lomi ca hin kanmah zong kha fa hna kan hei ngeih hlan ah khin cun zeihmanh khi kan ro ruat lim lo hna lo. Chim zong an chim tuk lo, an zai tuk hi ka thei tuk bal lo. A har tuk mi khi mu. E nu sinak ah. Zei ruangah Tihin zoh an chim tam deuhmi cu nu le dawtnak he maw nu le dawtnak nu le nih ah, dawtnak cu zeitluk in dah ngan zeitluk in dah a ṭhawn zeitluk in dah a thlum timi deuh lawng ti khi a si tikah khin nu simi kha kind of like hey zeiting in tala a sunglawi tukmi le a ṭha tukmi bantuk deuh lawng khi a si natin a taktak kan rak tawnah khan mah vialte nak ei khan everyday ni nifatin ti kan tawnmi hrimhrim ah khan a har a har dan kha aa dang tuk i mah hrimhrim kha um tampi kha a si e cun ma ka ka phanh hrimhrim kha covid pandemic lio kha si phone cu ma kha si ti kha khan kum khat chu bia ti kha in chung in leng ba kan chuak hna lo man ta khan in leng e hlip hlau nak le leng chuan na te bantu amun ma minung tampi ka phan ma chan na kha US a khan Philadelphia Pennsylvania state a khan se mi zon tampi ko Cun khi mi zong he kan i cawh tuk hna. Atu kam ah uh, khi miphun aa cawh tuk nak khi si a nuam tuk mi a vibe khi a, a nuam tuk ko a vibe hrimhrim hi a nuam tuk ko asinain tiin a leng kan chuak kho lo atu bantuk in maw atu uh, le motor bus te hna uh, cun subway te bantuk te hna zong uh, khi a lockdown dih ti a khan He kai he ma bantuk he outgoing ngai mi khi ka si mi khatalai ah khan nature le moving le tlang te khi ka duh tuk ko na te khatalai ah urban city life Kawram ah rak thang mi zong ka si phone te ah khan ma bantuk kha ka duh ngai mi phone he ma pahnih ning khan si peng te ah ma kha kha zong kha ka experience lau kan tela to the first atu he tu he mai thla masha cun kumli tling tang a US ka phan na ke he the first two year ka kumli four years

ka kawl ko cu man te khan eh mah bantuk ka tawmi pawl kha pakhat cu keimah i keimah le keimah ka tawmi situation kha thlen khawh peng khi kaa zuam mah he he cu a ka duh ti lo ka ti si sai te zeitin deh ka duh timi tu kha alam he ka kawl le ma ruang khan se ma kha ka cat lo tuk eh ti khen ka rak thapo ka rak kawi pawl khen suna khoi tlon timi bantuk kha mo eh ma kha kha ma ruang zong khan hna cun a system ko nga hen cun hi ka he um or movie te hna cun cu bantuk kawlram kan rak um lio i US live te hna kan hmu ah khin atu social media i kan hmuhmi pawl cun atu zatlan pawl te Bollywood te bantuk Hollywood Yoshit nih kan rak zohmi pawl ah khin cun ke harnak he a um tuk ve lo Oh, an nih ka zoh movie cu drama. Sai ku yin cu cang lo. A zong ka kute cu atu hnu ah kaa fianmi cu amah le amah zong na hleng kate American pawl he mu. An ni fatin te an live khan na philh ding caah khin ma movie pawl khan tuahmi si timi khi tu ah hin kaa fiang. Natin Korean kan rak um lio te ma zong ka hmu kho lo. Cun Laimi hi kai ummi zong nih khan ma bantuk live kha te khan kama Korean i ummi nih an theih khawh ding in chim zong khi um tuk lem lo an chim tuk lo cun social media tam deuh nih cun nuamh caan le mu okay thil do do e barbecue ro caan le i ton caan cun zapani pup nih kan kan zeitin tala kan hmai pan bik le kan thil puan that bik lio caan long ti khan kan share na te khan khata lai khan a har te mi kha bia long in khan an chim te khan kan mit thlam khan kan sui khau tala ram ram chung ka rak um leo a chum mu ewam tu te na kha se hi ka ka rak phan a chun na tin everyday life kan, kan rak tawn ṭhan te ahcun a ho paoh khi struggle hau rian nih khin a kan nan a caan hrimhrim nih a kan uk i a caan nih uk tete ah khin kawlram ahcun zing ahcun breakfast kan va ei zingka na zi ha paria pakua hrawng a hlei ni tiang kan va ṭhut zong ah hau ne maw zei cawk zong khi um hlah hau ne ti bantuk zong khi um hlah he ca he cu a caan ne uk timi zong khan chim lengmang ko kawlram zong ah khan ai ram dang le mi ca caan ne nan uk tuk na kan he te lengmang ko na te mo ha kan thai thiam ta tak ke se lao kan ni te kan se he ka phat tik longah khan caan ne uk len nan te mi pressure khe mo i caan mana khen rian khe um peng te a khen mah rian a um pengmi ṭuan lo ah hin kanmah le kanmah khi hitin ti le a fel lomi hawi i tluk lomi te bantuk mindset kha kan theih lo kan lak tete ah khan mah system pi nih khan a kan a kan ronh kan ti le mah pawl kha deal kha har ngai te ka te tu he ya ma ma ma pawl khan se na caan uk ti mana khan atu ah hin atu kan tu cho ma leo mi thil kan tu leo ah khin dong o atu kho in kan tu ding mi kha kan ruwa chia chang chu and then ma zong chu atu kan tu cho ma mi zong hi nazi team bak kal na nazi pali ah cuma hai ka di hau le ma ruang cu nazi pali ah ka fa ka vadon hau cu ani ka rak ra lai ma cu kan tuah hau su selo tlum ma ti ma cun zi kan ke din kan kan hil mana kan dongo thai jing na zi paruk as alam kona le kan thawla la rin kan tuan la kin thai tem kan thin lung hrim hrim ke an bi ai din kho lo e ko rama chu ma ban to kha a system kha um lo e azom mi ta le ban ban to ama personality in khan ka jang ko rama chan ke choice i thim kho nga cang du si sia cun fel tuk le phaisa ko peng le rian tuan kho zong khang nga ko matin tua lo zong kan apoi mi khiam lo ko thiam kan ko thiam thiam ko sim pi thiam sim pi thiam thiam tlompa phaisa budget pain kan hei piat deuh le ka phaisa ngai lo deuh zong a kan ko ram ki cho matin ngai e ke chauza lei te bantu pressure ke um tu lo na tin ko ram

a kan lungfiang taktak lo cu Kawlram um mi pawl nih cun hmanh khi kan thei lo mah mah bantuk si timi lawng khi sin ah tiin hi ka kan phanh taktak tik lawng ah atu bantuk seh kal peng mi thik thak thik thak te kal peng i mah kan lak te ah nguli pakhat te zong dorh khung ah lo mi bantuk khi si mah bantuk nguli te te khi kan si di hna cu mah ka a poi tak ti lo ma mi si na tiin si lo ah le nga lo cu hi ka cun beta anang ma pakhat nih khan a poi lo ka cu tihin hnangam tein ka um ko la chung na tlak zong ka hmang ko la te hmanh law na hoi nu na hoi pa na herh mi nih kan mah te kan ca adak ngai lo cucaah amah ton na duh sia cu mah caan te ah khazum na tu hrim ka hau zong ta kana duh zong a duh lo zong a system chung kan nan ka hau cang lo sen ma bantuk kha ma ne du nang long te um ma khan tu bantu kan hoi le po kha nan ho va pe tu le mo an system ava shock tu a khan virus bantuk a kan kan kan na bai cha aya tu US la banga chim feel kan tam to kan ti ya ti chan te atu meeting ma pakhat kha iton ding zong a khan ti ka caan kha minute pahra na tlai se nak a fir piak cang a ruang cu kai nangmah ca zeih hman sela lo na tin keimah ca ka rak mi ti tuk mi ka rak sala cu mah ti mi nun na a kan khop cang ta ka kha kha nun kho ka hau ve le bak ko cun ka van hal la ka na tin a le jong na van le chi chol i tim umnak i thial ti mi khua khat i thial in i thial man khi foi lo mi se chu mu hei hei tuak lo a ho pon atong mi chu thei is ko in thial ma foi lo in thial ahcun von um ri sale in khot chial ke hi tuak man khua khat le khua khat chial ke tung da a har te khua khat le khua khat chial lawng ka ram hei chial ke hi tuak man so ram pakhat le pakhat ram pakhat ai chial ti mi kha cha ngan tuk mi thil pakhat se chu mu ma chun single du tik po i kan tho du tik po i kan i kan du tik po a coffee kan ding kan du tik a movie kan zo kho i kan du a chun kan itla chun tla kan du a chun tla kan wak la ti bia khia kho mi nun in kanmah nih kan caan second pakhat lawng kan khiah khung ah bak tu ka van thu ta la ti zong ah kan falan ek an ek an thu i thlen bak hau zan lai zinglei pahnih kan hi saling zong i kan miku thot saling zong a an ta a cun diaper thlen hau mi life mu ma single freedom independent bak atu ban tuk bak i life i van um chin chap mi life a khana van isi phone te ka ti thlen nak man a khen angan bak bak mi thlen nak hi kan nun chunga major change kan nun chunga vei khat long kan ton ding mi thil nak a khan voikhat ton an ton ding cu mu nam cu mah chung i nangmah khan a si le si bana nangmah nih a hi cu a si kho lo ka men ro caah hi cu too much zila ka tu a tha la ti mi te khan a si kho chung kan explore la ti mah chung khan na van survive le so na me to na cun mah da thlen kho nak ding ah chua kho chung chua an lom ter tu ding thil tu ka ba singa cun adang te na te na try mi um ma A bikin cun hawi le kom he biaruah khi si. Express ka har satmi khi tikhin ka zumhmi le maw amah nih hin tikhin amah he cu ka chimh khawh timi hi Pathian le fahnak in tam ngai ding ka ngeih hna. Nangmah zong nan si. Atu kanmah kan group maw kan group zong khi si. Mei he cu US ah hin cun nangmah bikhi a bikin nan si. Kawlram lei zong hin va um ko na tiin Kawlram lei nih hika lei sining an theihthiam lomi thil tampi va um ve cang cun a bik in cu kawlram lei te ah khin kawlram zong kha ani cu nihin tihin usa cun kan lungre thei tuk kan ti ko na tiin kan safety caah hin kawlram tluk in khin lungre thei awk he um rih lo kan ti le cu ani cu ralkap nih an du caan an tlaih khon hna an du caan va bom an puah khon hna timi bantuk kha a va si te ah khan

Agara agara agara agara hna in takhan ka chuahter kan tel le cun khakha pakhatnak bik pahnihnak bik ah hin cun cutin tila biazai ka ṭial biazai ṭial khawh kha ka hun zuam i kan hnulei hrawng kha biazai ka ṭial khawh ruangah khin nikhat fungkhat in biazai ka ṭial le tiin fall chung vialte kha makha ka hun i khiah i mah bantuk tete biazai nikhat i fungkhat ka hun ṭial khawh ahcun a dangdang zeihmanh kheng ka ṭawl lo zongah maw thil ka suk manh lo zongah rian ka lim lo zongah aw mah te hi ka dih timi te kha accomplishment pakhat te kha makha kha ka ngai cun a bik i cu kan fa le caan pek hrimhrim hi mu amah nih khin tampi khi ca ka hil ve kha talai ah amah caan pek le amah he quality time kan hun hman kho ah khin mah bantuk ah khin a dang dang zeihmanh ka tuah manh lo zongah amah he cu ti khin ka ti khawh timi te kha mu nikhat le nikhat kha ti khin alternate aa thleng lang mong ka method po kha mu a si ni cun inn ahhin uh, si khawh chungin uh, a nungmi thilnung uh, thingkung uh, indoor plants te bantuk uh, te bantuk cun pangpar fresh flower te bi bantuk te kha ka zaunak ah khin an nung uh, ama mai thingkung a thar te ten chormi te bantuk te ni khin uh, ma te te kha ma thil pha te te ah khin ma kha ka thinlung kha ma in nuam tar kho le ma tu kha ka zuam atu US ka life cu literally inn chung bak lawng te ka um cu atu lio ah hen jason ka rian sining zong ah khan a leng ah va chuai rian tuan mi khi selo atu ka ID rian zong cu in ni life kan thla in ni thing ka zuar ta thil kuat caan caan caan lawng ah kan chong bang cu thil kuat na ka hoi ni in na ra ka lak piak te man tu ko cun ka part time rian zong kha a leng ah hau tuk mi khi a selo e ma kha se te khan in chung lawng te khan ko mi in chung in khan si kho chung in minung pawl ramkip i ummi ka hawile pawl kha connect khawh khi ka zuam hna ka hei chawnh hna hei ti bantuk cu tu nai bantuk tete ha ka hei tuah hna i mah kha kha ka thinlung nuamnak bik ah mah pawl kha ka tuah hna a leng chuah ti bantuk hi cu Indiana hi cu hmunhma pakhat ka kal duhnak he tu tiang he um rim lo ama view lei ta ngai ngai bakal ding ba zau in ka bakal pho mall mall kal mana hi mall thil zo ok zong hi um lo hi ka hi chu thil khi mo ke je ting de la mall

ah tu na van chimmi i lak awk ngai hau capoah ti thazang la awk cu minung kan minung hawi community ah khin i tel deuh poh sile kan thinlung khi a dam deuh te number pakhat nak ma cun number pahnih nak ahcun kan huammi thil te khi zei pak va sia thil ta te jong si kho men pung sui thiam ka hau lo nan huammi minung kan nei di kan ka tuah caan kan va ngai le kan van ngai lo le kan thei lo long ka si kho men huammi te agar kan lop ter tu thil khi rak um bi chiao le rol chung te va si man thiam ka hau lo nan

seun sa nak te kha hei um se lo mai khan mi mi mi chon na to ro chon na ka hei thiam lo na tin an wam ngai ka thai an cho e kan du ning this na hei chwa jun mo a color na kan du ning hei sa ta hei nuam ngai to to ke ma to ke ka to te mindful tin mindful he lai hol tin te se